Aħna għanet li ġiet li waqfa dil-awtorità issa għandna punt ta' referenza fej disa tidjar li aħna fil-preżent eh, noperaw fihom. Eh, huma regolati, eh, nafu eżatt x'servizzi hu mistenni li aħna nagħtu lill-anzjani tagħna u li nimxu kollha biex nagħtu eh, d-dinjità tar-resident li aħna għandna fid-djar tagħna li aħna nieħu ħsiebu.
Li għall-ewwel darba nara li liċenza tfisser li aħna qegħdin in line ma' l-istandards li ġew stabiliti mill-Standards Authority li qegħdin nuru u li qed nagħtu servizz ta' kwalità il-klijenti tagħna li jista' jassiguraw lill-klijenti kemm il-ġenituri wkoll kemm il-guardians li s-servizz huwa ta' kwalità għolja li żgur hemm iktar impenn min-naħa tagħna biex inkunu nistgħu nintegraw il-persuni b'diżabilità fil-ħajja tal-komunità tagħna. Ukoll li nassiguraw li l-istaff ukoll jara li jżomm ma' l-istandards li huma imposti mill-awtorità. Definitely li l-istandards li ġew in place iktar qed jirregolarizzaw is-settur tad-diżabilità. Aħna konna ġa speċi in line imma issa ġifieri with such standards nkunu iktar focused li nagħtu servizz tajb il-beneficjarji il-klienti tagħna. Il-liċenzja tagħna ta' darfa ta' Jakoba, speċi ħdimna, ħdimna biex ikonna l-standards, biex għax ma kienx hemm kien hemm l-standards. Għaliex aħna dejjem ħarisna lejn dawk kollha li kienu għaddew minn din id-dar snin ilu, għax ilna miftuħin tnax-il sena, u dawk li huma għaddejjin ħaqqhom id-dinjità tagħhom. Huma x'inhuma kien x'kien il-background tagħhom. Dawn l-istandards jiggarantixxu li ma nitilfux l-impenn tagħna dwar din id-dinjità li kull bniedem għandu. Xi minn daqqiet daqsxejn tal-kontroll idejqek, Imma iżommok dejjem fuq ponozzo tajb biex dak li inti tista' tipprovdi tipprovdih fl-aħjar bl-aħjar mezzi kollha li jista' jkun hemm. Kull bniedem għandu d-dinjità tiegħu.
Sewwa senilu waqafna l-Awtorità tal-Istandards U pass pass bdejna nagħmlu leġiżlazzjoni wara oħra biex ir-regoli jsiru leġiżlatura. U allura persuna trid tobdihom bilfors. Ma baqax iktar xi ħaġa li inti tagħmilha b'mod volontarju imma trid issegwiha b'mod leġiżlattiv. Illum il-ġurnata allura qegħdin ngħaddu għal fażi oħra fejn dawn l-entitajiet li kellna hawnhekk ġew investigati biex ngħidulhom hekk, rajna x'inhuma s-servizzi li qegħdin joffru, raw illi s-servizzi li ċ-ċittadin qiegħed jirċievi huma up to standard kif aħna qegħdin nisħqu fil-leġiżlazzjoni li għamilna u allura tajniehom il-permess li jistgħu joperaw. Din ma kinitx teżisti u f'Malta ma kienx hawn l-ebda istituzzjoni, awtorità, li tara li dawn l-istandards jinżammu u jibqgħu jingħataw servizz ta' kwalità. Aħna jimpurtana li l-persuni b'diżabilità, li l-anzjani, li kull min jixtri servizz kemm mill-Gvern kif ukoll minn xi entità privata jew inkella minn xi NGO jingħata servizz ta' kwalità u l-flus li jkun qiegħed jonfoq, anki aħna bħala Gvern, inkunu qegħdin nonfquhom mingħand entità li ttina value for money. Fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna responsabilità kbira għax il-flus li qed nonfqu huma l-flus tat-taxpayers. Allura rridu li dawk il-flus nieħdu lura valur tal-flus li qegħdin nagħtu. U din l-awtorità hija l-id tal-gvern li tiċċekkja li kull entità, kull, kull, kull istituzzjoni li tipprovdi xi tip ta' servizz qiegħda tilħaq dak il-livell mixtieq. U allura llum kienet l-ewwel darba illi dawn il-postijiet ġew illiċenzjati. U issa kull post li joffri li joffri servizz jista' jiċċekkja x'inhu mitlub minnu. Għaliex jista' jara l-awtorità x'qed titlob minnu u jara s-servizz tiegħu fejn qiegħed, u jkun jista' allura jikkategorizza s-servizz li qed jagħti u hiex dak mitlub minnu jew inkella iridx ibiddel xi affarijiet biex dak is-servizz imbagħad ikun jista' jiġi liċenzjat. Għax l-importanza hija threefold. L-ewwel nett meta twaffqet li din l-awtorità kellha l-ħsieb illi tirregola tissettja l-istandards fejn jidħlu s-servizzi soċjali. Servizzi soċjali kollha awtorità waħda li tirregola. Għandha bħala funzjoni ovvjament il-liċenzjar ta' kull azienda whatever li toffri servizzi soċjali u qed inħarsu lejn tliet punti importanti. L-ewwel nett li r-regoli huma l-istess għal kulħadd u dawn huma affarijiet li pubblikati anke wara konsultazzjoni pubblika, mela kulħadd jaf x'irid ikollu, x'jrid jagħti. Għandek ukoll il-fatt li inti ħa tissetta standards, jiġifieri min forsi ilu ftit irid jaġġorna, irid jagħmel, irid l-awtorità għandha daqshekk ta' l-ispettorat. U mbagħad naħseb l-aħħar mill-aħħar ovvjament ikun hemm l-element ta' liċenzjar li rridu, din hija l-ewwel okkażjoni li qatt kellna, xi ħaġa li tgħoddixi, tirrimarka f'dan is-settur. U naraw li kulħadd fl-aħħar mill-aħħar waħħal għan tiegħu għandu dehru li ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-klijenti tagħna, sakemm ikunu anzjani, sakemm ikunu persuni b'diżabilità u anke f'oqsma oħrajn. Għall-ewwel darba qed nagħtu liċenzja lis-servizzi kollha li huma offruti fil-kamp ta' ħarsien soċjali. Mela, il-persuni hemm barra, l-aktar persuni vulnerabbli, li qed jirċievu servizz ta' ħarsien soċjali llum għandhom rashom mistrieħa, huma u l-qraba tagħhom, li l-post li hawnhekk qegħdin jirċievu s-servizz minn għandu dak il-professjonist, dak il-care worker, dak is-support worker, dak ġie rregolat, dak is-servizz ġie mmonitorjat u dak is-servizz huwa tal-ogħla livell possibbli. Mela hawnhekk, għall-ewwel darba, kif rajna f'setturi oħrajn, jiġifieri li nżommu f'moħħna li l-awtoritajiet fuq sma oħra, kemm fis-settur ta' finanzjarju, fis-settur tal-gaming, ilhom jagħtu liċenzji għal bosta snin. Għall-ewwel darba illum ħriġna l-ewwel sett ta' liċenzji. Tajjeb li ngħidu li l-ewwel sett ta' liċenzji l-ewwel 100. 100 minn 250. L-ewwel 100 liċenzja rnexxielna noħorġuhom fl-ewwel erba' xhur. Dak ifisser li kien hemm ħidma kbira mill-ħaddiema kollha ta' din l-awtorità, minn taqsimiet differenti ta' din l-awtorità għaliex fl-aħħar mill-aħħar din l-awtorità taħdem b'sinerġija sħiħa imma aktar minn hekk kellna kollaborazzjoni u rieda tajba mis-service providers. Tajjeb li ngħid li llum stess ġew fuqi service providers u qaluli grazzi talli tiġu tagħmlulna l-monitoring visits. Mela, ħdax-il xahar ilu meta semmejnilhom l-ewwel darba li aħna ser nagħmlu monitoring visits, li aħna ser inwasslu dan kollu għal-liċenzja kulħadd beda jinkwieta. Aħna poġġejna bilqiegħda, djalogajna, ikkonsultajna u dan kollu wassal biex aħna, il-kulħadd setgħa ħnielu rasu li kulħadd ser ikun the same playing field. Illum tajna liċenzji kemm lill-NGOs, kemm is-servizzi tal-Gvern, kemm is-servizzi tal-Knisja u anke u anke li servizzi privati. Mela hawnhekk qed naraw firxa wiesgħa fejn il-kulħadd ħarisna lejh bl-istess quality tools. X'inhuma dawn il-quality tools? Dawn huma għodda li jimmeġerjaw il-kwalità imma l-istess għodda. Mela meta inti għall-istess tip ta' servizz qed tmur għand il-privat jew qed tmur f'servizz tal-gvern qed tuża l-istess riga. U dan dejjem qed isir fl-istess spirtu tal-liġi tagħna li huwa Artiklu 22, li jitkellem li aħna bħala awtorità rridu nittrattaw 'il kulħadd bl-istess kejl u b'mod ugwali u fair ma' kulħadd. Illum in-nies hemm barra, jien kuntent li anke jiena stess li ġej minn dan is-settur, ksibna u bnejna paġna ġdida fis-settur tal-ħarsien soċjali. F'inqas minn ħdax-il xahar ktibna żewġ paġni importanti. F'Novembru, meta għall-ewwel darba llonċjajna l-ewwel sett ta' standards li huma bbekkjati b'liġi, u dik kienet l-ewwel paġna, illum qed niktbu proprju t-tieni paġna, fejn lin-nies hemm barra qed inserrħulhom rashom li s-servizzi ta' ħarsien soċjali huma liċenzjati, huma regolati, dan ma fissirx aktar burokrazija, imma dan fisser aktar serjetà, aktar kordinazzjoni, aktar djalogu li fl-aħħar mill-aħħar iwassal għal servizz ta' kwalità tajjeb.